Khrihfami hna nih zei ruangah dah biakinn thengte ah pastor te nih lehtha campiak kan tuah timi kha cu kan lim cang te ko. A pahnihnak hin a pahnihnak le a pathumnak hi ṭha tein discussion rak kan tuah piu law ka duh. Cun minung pakhat record ah i thim hna usih. Serious deuh usih law ka duh. Paper ṭialnak kan nei ngam a. Hlon na nei ma? Ah. Upa deuh vak nih upa deuh vak nih rak kan hruai lo ka duh. Upa deuh vak nih ca rak kan ṭial piak u. Ka ahau thla kan thim la. Ahau ah. Na paw cu na ṭial a lam cu. Kha a ho dek bane volunteer ne u ti se cun. Ah okay kan i lawm. Kha ka khan na simpi la ma kala hin nang thut ko lo. A simpi ko la ma thut na okay. Ti ti se cun pahnih nak kha Zelo discussion kan tuah la mu. Biakinn ah puai tuah tikah tangka tam tuk a dih caah a tli zan mi mino tampi um a si. Cucu zeitindah kan tuah lai? Ada option kan nei maw? Ṭhitumnak hi a thiangmi ṭhitumnak si seh ti kan duh. Sinan tangka tam tuk a dih ti ah zapi nih ma ṭat nai bu. tangka thong hlei nga di nakcha cun ka di kho la lo zeitiok sasa i fan ko ne si ti si minung tampi mino tampi an thianghlim veve ngai ko nain tangka neih lo ruangah tangka ti ruangah a thianghlim mi thit umnak kha kal takin an i fanh kan ngakchiat lio i siavan ni a rak kan chimh mi a ho hmanh dawi lo in an zam a ti a man an dawi hna lo nan zam te le kha kha um cu a um tikah cu cu zeitin dah kan tuah lai kha discussion kan tuah lai mu man cu cu pakhat panhina ka tu leo living together nungak tlangval leo i du pa um nupi pasal ngei hnu zongah ma nupi ma vale cungah zum tlak silo te hna vialte zong mino ni zeitin dah kan hmu is it acceptable or not Na thinlung ah a ukhe ko maw? Silo a ukhe lo ahcun zei ruangah dah a ukhe lo? Zeitindah tuah nan duh? Zeitindah kan tei khawh lai? A ṭha ti cu nan ti lai cu ka zum theng lo. Laifa kan si hna caah maw, Khrihfa kan si hna caah. Kha atu cu pahnihnak khi discussion tuah dingah kan sawm hna. Suainui dingah. Nan short to the point, the point cio in kan chim la maw? Kan zapi ten holh usih ti kan duh.

Laimi he mi hmun phanphan mi nih hin mah puai nganpi tuah he a kan tliknak a kan chuah dang hun rai dek ka ruah. Etcun puai mi de a tuah mi pahnih pakhat an um khan a kan kau ve lo timi an i un peng e. Mah ruang khan kei ka ruahnak cun atu kanmah i kan nu le pawl kanmah pawl nupa kan can hlan e atu

an thiang lo i salai na ka ruat cun an thian ko ṭung a si a si ahcun cun e nu le pa sinah i duhmi sisum ṭhan in chim ngam ding si ko te nu lei lawng si pa lei lawng si mu e anmah ka chimh i mah nih ti khawh tawk te in zei ka ti lai

Ha, kan i lawm. A, a suaimi hawntu, a suaimi hawntu nan um ti lo caah keimah nih hi zawn ah caan lak ta ka duh. Hi zawn ah hin tampi ka ruah vemi cu kan piahtana hi zeidang hna lai mi nih biapi kha biate ah ka chiah i biate tu kha biapi ah ka chiah. Ṭhitum tikah zeidah a biapi bikmi si? Pathian hmai le mipi hmai ah biakamnak ser ka si kho lo ma? Cucu kan biapi ter pa bu ahcun a dang cu biate an si cu. Laimi nu pawl zong hi kan luan tuk. Thitumnak a si ti poah ah kan hal tawnmi hna cu an pa zei rian ṭuan, an nu ai dawh maw? Nu khi ai dawh ding ah kan ruah hna, pa khi rian santlai ding ah kan ruah hna.

Mah ka khat Laimi nih mino nih kan thinlung ah hei kho silaw pom kho silaw ti ka duh ngaite. Atu nai kan nau le nih an von suen ve bantuk khan ti coffee khat khat le changreu pakhat zong i pe ko usih. Cun ṭhutnak tonak um law cun cucu ei zong in sanh usih law kan chuahpa i phaw cio ko usih. Inn leng cio zong ah kan dir pah in va ei ko hna usih. Siole ice cream pakhat cio zong rak kan pe ko u. ka kai lawm tuk ko. Zeiruangah a thiangmi thil umnak nan tuah paohpaoh ahcun nan thian setsai ṭung lo i pulci ce tuk nan tuah kha kai lawm hlei fawn lo keimah minung sinak ah. Cun lai nungak pawl zong ka chan chungah voikhat te si ko lai ti i a herh lomi thil thuam hna i a thongthong i tang ka hloh kha kan i ralrin ah ṭha ka ti. Tangka cu kan hman ding si. Tung te ne ma phiung tim bu. Makhat tangka phiung baka ka ruat. I cuta cun safe nak ding ah khan safe u si law a biapi mi kha usa pe u si. A thianghlim mi thit umnak cu kan uar awk a si i a thianghlim mi thit umnak kan timi cu biakinn ah pastor te nih mipi hmai le Pathian hmai biakamnak an kan serh kha a biapi sisehlaw kan sia ram lo si le ti zong dur khat cio zong la kam pe ko u ka cu kai lawm tuk a thianghlim mi ṭhit umnak nan tuah pohpoh ahcun sinain pastor te tu kha lih chimter hna hlah u nan thian lo ahcun ṭha tein i phuan ding a si ko ka ti rumra neih le velo khi i cuanak ah khin thit um hi hmang ti hlah usih hruh cik cak a si cuti kan tuah ahcun thongkhat zong nih thit umnak ap tuah khawh lai mu thongkhat hmanh di lo zalinga nih atu cu pangpar cawknak lawng hna tuko zasari an hman cu decoration ca a poi tak tak se makha zasari kha a thla dengmang i rian rianṭuanmi si cu a fawi lo tangka hlonh he khin ai lo cacun a herhnak ahcun tangka hi khiar ding si ko siannak tu ahcun sian ve ding si hmannak tu ahcun hman ve ding si ti kha kan conclusion si seh law recorder nih khate khan rak kan ṭial piak law zeitin biapi le bate kan thleidan thiam lai ṭhitumnak i ai tinhmi cu pathian hmai le mipi hmai biakamnak ser kha a si puai hi a si khawh chungin Laimi nih kan bitter i kan tuah khawh tawk ten ti kan thazang phak tawk ten ti kan tuah i a thianghlim mi ṭhitumnak hi usa kan pek a si ahcun kan community hi a tlizam mi kan tlawm deuh lai tin kan hmuh ko Laimi kan si tikah Lai phunglam in deng te le man hei ti bantuk

an sang tuk. Cuti sia cun a caan nih a kan pek zong pek lo zongah kan ram sining nih a kan pek zong pek lo zongah kan lai phung hi maw kan i tlaih peng lai maw siloah ṭhanchonak a kan bawmtu lai phung cu kan ṭhanchopi lai i ṭhanchonak a kan dawntu lai phung cu kan chiah ta lai dah Laiphung, Laiphung thluk, nupi cumh phung, darkhuang cumh phung. Ṭhatnak ma chuahter chiatnak, chiatnak. Laiphung pa le uico. Ka ci hram tawn hna la ka hawi lei. Vai, pa sa nan tlaihnak an chim duh poah khin pa te le thlam te, ta te le thlam te. chale ta te le sapher ti khi si chu mu ke ka ti hram to nal san an tlei zong an pa te lo i cheu ka an huat tuk an huat tuk ka hei ti hram ton mi khi ti kan lai phung thluk zong khi pa chu ava sual ava pal i minu pi ava sual pi sual i fa ava nei mana ava poi mana do pa le ui chau ti pe si chu o ti si chu excuse kan to kho chu khi khi te than chau na bom mi se ma asi khau na lo in mi khi te kan nun ter lai ma nunter hlah a herh lo ti ko cun nupi cunphung dar khuang cunphung kan ca pakhat hmanh hranham lomi si kan nunpi lai maw nunpi hlah a thlau hmanh i thlau i khi a hlonh bak in khin hlonh ding si hnompung hmanh ah khin hlon lo ding ek in chung bak khan thlak ding si kha bintuk phung ṭha lo mu lekhai ti duhmi cu a ram sining he zong ai keih ti lomi nunning Sacantu cai zu hna cu pe hna u sih law kanmah ruangah yuai i mih viar hna seh law zeitin thla kan tuah hna lai si lo maw? Kan ram sining zong nih a pe ti lo. Aw, kan ram sining zong nih a pe ti lo. Cucaah cun kannih cu nulepa kha educate a tuahtu ding kan si. Si ko lo maw? Ka sermon ti la lo mu. Kha a pahnihnak Tulio living together nungak tlangval tlangval lio duh paoh um nupi le pasal ngei hnu zongah mah va nupi le cungah zumtlak si lo te hna vialte zong hi mino nih zeitindah kan hmuh kha tiang kha kan ceih ta lai nan hmuh ning bak kha upen li in rak kan chim ko u

an thu kan hnung maw ngaitlak an um lio ka thei bal lo a um timi cu an i um bak an tlik si le an tli mu e leh ti thah si le ti thah e khi ka si hika ka pan nu in living together ti ke ka thei thei ti ka si natin teiwin letha asilomi atumrami cun boyfriend girlfriend tin a ummi hna pawltu cu ka pom bak lo mah cu hi

zeitindah kan tei khawh le tinak kha ngah um, ka ruahnak a mau. Um, mino mino nih na ti ko caah hin mino cu tlawmpal ah nupi le pa in kan si e an hollen thiam hna nih khin cawn biak a khen mah ke um, the only solution atu tiang kan hon ning ai cun kan ni he hol kan thiam tu tak khan in kan nu le kan pa ni khen nu paul kong kan cawn biak cang e mah khen a leng a khen kan um i nu paul nih a kan hner tong khen kan lung thin khen phundang pin a um cang. Mah ti khin kan ngakchitin a kan cawnpiak ti khi kan nu le kan pa nih khan holh kan thiam lo zong khan a cheu nu le pa cu an ngakchia tuk tin khin nu kong an cawnpiak bak hna lo hei ti phun. Nan khan kan nih kha cu Pathian lak hlan ah kan nu le ka pa zong nih khan kan holh kan thiam hlan kan lungfim hlan bak in khan nu kong i ralrin ding le mah pawl kha a kan cawnpiak dih ti khan atu kan upa di kan kan nupun upa makhan nu pawl nih a kan hnorh zong ah khan kan lung kha Kan lung kha a thei i a um cun kan lung hi khan kan nu le kan pa mui kha a tluang cang. Mah ti khan cun a lulu in khan kan pial khawh cang i the only solution ka hmuhmi cu ngakchia pawl ke kanmah pawl si cun kan fale pawl he an lungfim hlan hrim holh an thiam hlan hrim in khin nikhat ah tampi si loin khin hi lai daily message bantuk message bantuk in khin rawnh lengmang ah khin cun kan pial khawh le ti ka ruah. Nan upa cangmi cu cu solution cu a fawi ti lai lo. Kei pahnihnak pahnihnak question he khan ai pehtlai pa ting ka ruai a ticun na cuna atu i tangka tampi dih si lo in mu ka bantuk puai ti rau do i tuah phaw kan i zuam cun living together zong he a zor men na ti ka ruai a ticun a cheu ka ca cun ta cuna ai duh mi nungak nang vala ni singa maka i um an duh nain phaisa konga an sim ti rilo tikah ke thi le sa i nungmi an si tikah umṭi an zu. Mah bantuk ah khin Living Together zong he a karh kho tling ka hmuh. Mah ca khin atu i a pahnihnak khi tahchunhnak ah Biakinn zongah maw ke mino mino hna zong khi cawnpiaknak ah maw silo biakinn zongah khi bantuk tete ah khin pastor te zong nih hruaitu pakhat khat zong nih khin kuai tuah kong hi biatak deuh in khin hi bantuk kong te hi nu le pa sin zongah khin chim tawn hna seh law

Upat a kal hal lengmang khi hmu man cu man kha man ar sa te bantuk kan i hngal lengmang e. Kha kan a kal cun ah nu phi kan ei cu voi khat te lawng kan i si ko lai cu kan ti puai kan tuah tawn e. Ah puai tu nak an tlawm pal te khi men shi ka ka bok tawn hna i tangka a siat pinak a siat nak in ka tampi ka dok tawn e. La mi mi nawl kan cawng tok

Kha pakhat tang kha dimi thongli caan hei tuak si te special hei tuak si ra zei paoh special tuak si thongli cuan a pahimnak ah motor a saupi kan an hlan motor saupi vai can pipi kan an hlan le ke ke awar na ka thon tang kan ti tikah ke aken thong thong hi ro li fo cu ni no cun video camera le hman thang camera tha tha ram lak na poi tha la nang bakal sum hman nang bai tha chung poi ti no nang kal than te ban tok dong thong hna nang kal te ban tok Thi pawl nih an thlah le rawl a si lomi ah khin eidin dingmi a si lomi thil ah khin voi hrawng a dih cang, thong sarih thong riat hna a dih cang. Le Bu Indiana i puai tuah tam deuh in ka tuah ah special deuh in seh minung hna tam deuh in ka hawh seh tiah cun thong hlei nga thong hlei ruk hna kha a dih. Le kha pawl kha ai ṭhiummi minung kha mi zapi nih hngalhmi minung hna le mi zapi hna nih van dawt deuhmi hna si ahcun

Cavia te kha thong le thum thong le i thong le nga thong le rupi leiba kan nei chan ni kan sa hi tuk mai le sa le cu chan ke ti dum cho tu sem mino ni he a pakhat nak ve ka ka di thi dum tika khin ei tong pal ko ta chin na ka atua ya kan lai thuam te na he chin mi phun kan se kan lai thuam te na thi dum na kan man ko lo chave ba tukin mo le tuan mi zong ni he Ziah ka mawle te nih hin an ka cop ka nupi hi thil zeikate kan mawnu a simi ai thil ummi nu nih khan angki ah a ka cok piak hnga timi kha kan thinlung an dih caah bia kanmah zong te kanmah te zong nih kan i cok ve ko lo ti bantuk kei hna cu vai a kawi ka tuan le angki te koe hermi ka cok piak ko keimah nih ka cok lai hei ti tam hna ti ok kha bantuk tiang mindset te hi kan ngei ve ko lo cucun maw te pawl na va tuan zongah zia keimah te ka hi thil cakah cok lai ti bantuk mind zong kan ngei lo Cun pahnihnak ah a pung ser lo te kan i tim hnga ti phung ni kan kan hlen ruang kan kan kan thil rih nak sa khan cucaah cun lai thuam te hna i thuam ko si law tahchunhnak ah CBC Khrihfabu ah lai thuam lawng tein CBC member mino nih hin kum khat chungah minung pali panga parukmi hi lai thuam lawng tein ṭhim hna se law next year ṭhimmi ca cun lai thuam lawng tein ṭhit kha kan ngam ngai ve ko cang lai cu Mirang star lawng te kan i cawn tirah kan kan leh lo bu zawh kan an nawl kha cawn kan i tim le zeitik tiang dah kan i cawn lai na cucaah cun kannih mino a simi hna nih cun tangka kan siannak zong kawl ko hna si ca ti khan ke kan i ke kenak kan ka duh ning ke kenak ka ruah awk ṭok he zeicah cun kan nunnak biapi deuh cun a biapi ah phaisa wedding invitation card te hna ke a hmui tang special kan tuah le ke hna cu nan ka pek lai nan ka pek lai ka rel ding sang khan thong pung hak hlonh ko cu ka chiah emam lam kha le hiti he rel ding ko ah khan hiah catlak bi yu yu so den catlak so ti kan tuah ko lo hi ti bantuk mong Ka cu cang kei lam ka duhmi a pahnihnak hi hoin sim ka duhmi cu tangka kan set khawhnak ah ka bantuk kha mino hna nih hawi nih a tuah cio ah pei hawi nih an rak ti cang ti bantuk lawng si loin hmailei kan nunnak family life tu i tangka e ka ka set hindah kan thanso ko lai timi tu khi fak tein kan ruah piak wala netu hawi timi kha i cawn lung kal hna sila cu nih cun nanmah nih hin nan nau le pawl nan rem lai atua hi vanṭha te hlorhom te pawl nih hin ka bantuk kan kalpi hna sila tui ika ko raung mi kan nau te nih khan

American te hna ko leading indicator te hna a kher ve nak cu an i hmu lo te online han pei dating an i tuah ko cu ai hmu bel lo mi pei online han dating christian min ka hit batuk i daih nak in ta chit laman i kom na sat la tu di no leading indicator an si di hnu ah zeitin dah hma le ah affect mi chung khur khar kan kal kho lai mo ti tiang an kal nak ka si le community nih base a tuah le can kan ni te hna caah cun kan ni laimi thimi hna cu kan i leng tuk kan in heh ngara thithum na phi kan pek ko kan sin san kan thei ko cang ngai ta kan ti lo chin mu ei ti ke dem thithum len hau lo khen kan zia kan thai kan lungput kan thai kan family background kan thai kan sining kan thai ko kan i leng lamang kan i kai lamang mi kan si ko le nan ni kan ni cha hin living together ne have to me mo ti ke ke che ke ran ro na se lai community de atu chang kan pe ko e pa lai kan pa chan don kan chim ko lo lo lo se kan community ni t level le

hman kan duh lo. Sikalawma, hihi cu a hmaan lo tiah kan hmuh. Sikalawma kan nih group nih cun, cucun hihi zeitindah kan tei khawh lai ti tikah Khrihfa nunzia in chungkhar in kan i cawnpiak lai. Kan fale te an ngakchiat lio in cawnpiak khawh hna kan zuam lai i hihi tei khawh kan i zuam lai ti kha kan conclusions ko lai lo ma. Nan suaimi a ṭha kai lawm. Hihi a dih kho lomi a si. a phi timi zong a um kho lomi a si. Cucacun hi tiang lawng ah ngol hlah usih, va ruat u. Atu hi a hramthawk lawng siseh, nan pawngkam minung hna zong kha khi bantuk idea hi phianh khawh le va chimh khawh ve hna. Rak kan zuampiak hna ulaw cucu CBC hi a si, mino nih an tinhmi conference i hi aim and purpose zong hi a si ko rua tiah ka hmuh. Nan zapite cung ah kai lawm. Bawipa nih thluachuan pe hna seh.